Seret Brilliant. Erkeklik ol bar ya gürrüň däl o. Sen seni hökümede geldim. Sen birinji etmeli zadyň hökümede dolandyrmaly. Eger hökümede weýrançylyk getirjek bolsaň, ol erkeklik däl, ol bir samsyklyk, düşünýäňmi? Hökümede gelýän adam, ine eger Amerikaň hökümedi bize peýda getirýän bolsa biz işleýäs, Eýranyň hökümedi bize peýda getirýän bolsa biz işleýäs, Orsýet bilen Eger orsýet peýda getirýän bolsa biz bile işleýäs. Eger peýda getirenok bolsa onda biz işlämzokku. Düşünýäňizmi? Şoň üçin ine biz näme özümiziň erkekligimizi ýa-da bir zadymy subut etmek üçin urşa gitmeli, zat etmeli ol bir nähili gürrüňi? Şoň üçin näme birlen men pikir etýän syýasatda bar tarap ýok hiçlik syýasatda näme bar bize peýda gelýärmi türkmenistan türkmenistan üçin girdeýji gelýärmi biziň jemgyýetimize şu edilýän zatlar howp howp awaýamy ýa-da biz biz üçin gowumy zat şu şon ýaly gürrüň bar syýasatda. Eýranyň özi Ysraýyl Amerikaň dosty. Müň musulmanlyk bilen bir gatnaşygy ýok. Ýüz prosent gandym. Gandym aga ýüz prosent. Eýran Eýran bara olaň Eýranyň opşy pikir etýän bara belli bir derejede Eýran bara ileşler. Orsýet bilen deň. Eýran pikir etýä. Şu musulman ýurtlar Eýranyň Näme? Topragy? Musulman ýurtlary Eýranyň şo mellegi. Onda diýmek, şo Siriýa, Liwan, hawa Palestina, Ýemen, şo ýurtlar Eýranyň diýen zadyny diňlemeli. Näme üçin? Ine şo musulmançylykda iň uly, iň ýokary derejede oturýan şo Eýranda näme diýle, aýatolla bar. Düşünýäňmi? Onda eger aýatolla bir zat diýse, hemme adamlar, hemme ýurtlar aýatollany diňlemeli. Şoň üçin Eýran gara musulman ýurtlary bilen urşup ýör. Düşünýäňmi? Şo öz öz näme täsirini getirmek üçin. Ganymaga essalawmaleýkim.
Selamun aleyküm, men Floki, wagtym, gowy ýagdaý.
Eşdilýärmi agam?
Eşdilýär, eşdilýär. Men arada sessiz oturjak ýanda ses bolýar-da şonuň üçin.
Alo agam, näme diýdiňiz eşitmedim ýaňa.
Men Floki diýdim, ýagdaýlaň gowumy, wagtym diýdim.

Ýa-da dogan ýok. Belli bir derejede men pikir etýän, syýasatda bolmaly. Hawa, sen näme aýdaly, Türkmenistan üçin türk türk ýurtlar, hawa, biziň dostlarymyz, zatlarymyz bolmaly. Ýöne obşi pikir etseň, syýasatda seň dostuňam ýok, duşmanyňam ýok. Syýasatda näme? Syýasatda işleýän adamlarymyzdyr. Işi bile işleýän ýurtlarymyzdyr. Onsoň şo ýurtlary bize peýda getirýärmi? Onda bolýar. Biz biz işleýäs, biz söwda etýäs. Ýok, şo ýurtlar öz täsirini Türkmenistana getirjek bolýarmy? Şo ýurtlar käbir toparlar bilen Türkmenistanyň hökümetini üýtgetjek bolýar ýa-da başga täsir etjek bolýar ýa-da Türkmenistany Türkmenistan hökümetine siz şun ýala näme kararlary kabul etmeli zat dip täsir etjek bolýar. Onda onda biziň dostlarymyz däl. Şon ýaly. Izrail adamzadyň duşmany ýeke sen ýa men däldir. Brilliant men seret Dogrymy aýtsamara Izrailiň tarapyny tutmak islämok. Ýöne meň pikir etýän ýerleşler, hiç kim bir adamzadyň duşmany diýip bilmersiň da o. Pikir ediň o. Sen partnýor diýip alaý. Hawa, partnýor, partnýor. Brilliant sen wara Näme Izraýyl adamlarynyň duşmany diýmär diýmek ýalňyş, düşünýäňizmi? O sen Izraýyla näme diýip bilersiň? Izraýylyň hökümetiniň etýän bikanunçylyk, şo hökümet jogapkärçilik çekmeli. Ony diýseň bolar, ýöne sen adamzadyň duşmany ýok etmeli diýseň bolar, paranoýa.

Öýde. Ýurt hökmünde soraýanmy? Myh, myhmançylyga geljekmi?
Hawa, bu töwerek dogrudan barjak. Ha, bolýar.
Men Filippinler. Filippinler.
Vay bo. O taýlaram berýär magam bu neme näme şuň ady? Eee, Siyasi kaçak atylýar mı?

Oňat Hudaýa şükür özüňiz nädip gowumy? Gowy da, şunaý da şu hally işi aýdyp berse hally işi eşitýämaý meň sesim şu wagt. Hally iş.
Gowum jigim ýagşym ýagdaýlar. Şükür şükür gowy gowma.
Ay sen bilen bir habarlaşacakdym da TikTok'da da şu ýazdym etdim etme habarlaşyp bolmadyk da sen bilen gürrüň batda.

Bor dost, bor, bor, bor ya. Bilmedi ya. Näme diýen atym ulan? Näme wideolar çekýäň lan sen bu günler? Esasy näme barada kontentiň? Gören yok mu?
Men görýän welin düşünemok.
Siyasat bu arada. Siyasat bu arada.
Neme men siyasat barada diýäniň, e, Türkmenistan hökümetiniň edýän syýasaty baradamy ýa daşary ýurtlaryň syýasaty hakynda? Lan daş syýasatmy, iç syýasatmy? Bile, iç siyasat, iç siyasatam, daş siyasatam. O syýasat iki topara bölünýär dämi? Daş ýa daşyny alyp çykmaly ýa içini alyp çykmaly ýa ikisini bile alyp çykylýan oň ýala pudagy barmy? Men-ä badyny bilemok. Yok, yok. Men etýän zadym bar, halis. Biz hiçlik büyük kanunçylyk eden yok. Biz siýasat hakkında gürrüň etýär. Türkmenistan siýasat hakkında gürrüň etýär. Halkara siýasat hakkında gürrüň etýär. Ozan kä wagtlar hawa, men bilýän sen sorajak bu adam Türkmenistan hökümetini kritika zat etýäňmi? Hawa, onam etýär.

Seret halis jogap jogap bermeli ýa kimin kimin öňünde jogap bermeli kim soraýa şuýam biz biz ne kanuny bozýak eger eger maýdy bilen habarlaşyp bolsaň da men ýuristim bar kim ýuristim jaň etýär ondan aýtýar ine men maýdy bilen soragym bar hmm.
Ýa düşündim, düşündim. Ýa no efir, onda sen näme üçin e, efiri? Onda ýuristiň bar bolsa sen ýuristiň üstü bilen sen bilen habarlaşmaly bolsa efiri halk bilen näme üçin onda e, ýuristi ortadan aýryp özüň efir edýäň?
Edesim gelip, huk şol ýaly hakym, hukugym bar. Konstitusiýada ýazylan ine magtymguly efire tiktoga çykyp efire çyksa hiç hili kanuny bozmalyçylyga çagyryş etmese bolýa mesele ýok diýip şu kitapda ýazylan.
Sen ha- näçinji ýyldan bäri enem edýäň agam şu zatlar bilen meşgullanýaň. Sen öňdenem bar bir hili adyňy eşidýän özüň. Görem bolupdym sen öňem. Magtymguly diýip. Ýa başga birim kaşo nemeden tutulyp giden, türkden tutulyp giden. Magtymguly diýip biri.

Senem daşary ýurda çykdyň, dünýäni gördüň. Onsoň iň bolmanda Polşada bar. Şolaryň taryhynda-da şon ýaly adamlar bar. Onsoň pikir eder, kimdir biri etmeli. Men etmesem başga biri çykyp eder.
Onda sen am öz alyp barýan, öz alyp barýan kontentiňde syýasatyň ha diýjek. Öz alyp barýan nemäňde, mysal üçin häzir sen neme bolup gitýäň-de, e, toplumyň dowarjysy bolup gitýän, sen hem öz öz ara Seňem pikir ündeýän toplumyň bar dogry däl meselem seniň näçe podpisçigiň bar mysal üçin ýedi müň adama sen pikirini üýtgedip bilýäň ýa-da pikir berip bilýäň ýedi müň adama dogry dälmi ýedi müň alty ýüz adam bar eken Hawa. dogry dälmi indi şo alyp barýan syýasatyňda mysal üçin haýsy tarap bilen birleşmäni has e, öňde görýäň haýsy tarap ýanym nemeleň içinden ne şuň ýa seň edýän işiňi siziňki ne muhalefet bolup gitýär-de indi häzir bolin dursun e, dürsoltan azat Däme haýt baýda şolar bilen bilelikde saňa öz seň syýasatyňa ýakyn ýa talyp nury şolaňky seň syýasatyňa has ýakyn maýzynyňkyny sen dogry hasap edýäň iki topara bölünýär şolaram Seret Halis ýaňy aýtdyma syýasatda dost ýa-da duşman ýok bu. Syýasatda partnýor bar, bile işläs işläs. Ýöne dost ýa duşman ýok. Bolýa onda men ýalňyş näme do men sana dost duşman ne partnýor hökmünde haýsy bilen haýsy haýsy teklip etse haýsynyň teklibine giderdim mysal üçin gel bize goşul biz bilen bol diýse. Yo, onu aýdyp biljek. Ya, islendiň bilen hem partnýor bolup bilýän ertir tapawut ýok. Hani edýän syýasat haýsynyň ki haýsynyň ki sagdyn kritika, mysal üçin Talip bilen Nuryň kimi ýa Azat bilen Dur Soltanyň kimi? Seniň pikiriňçe?
Oňa da baha berjek. Ýöne islenmegi bilen olaň wara seret halyş olaň hemmesi bilen habarlaşýan hem ertir eger efir bolsa ýa-da bir zat bolsa arkaýyn gürleşip hem bilýän efire-de gelip bilýän hiç zat mesele.
Onda sen onda sen öz bile şol şol bir işi edýän partnýorlaryň iki tane partnýor bolmasaň hem indi Gaýybana partnýorlaryňa ýa-da şol bir iş edýäňiz bolsa, sen olaň edýän işine baha berip baha berip bilmeýän bolsaň, sen onda özbaşdak bir pikiriň ýoklugy bolýamy onda şu wagşy?
Ýok. O ol beýle bolan seret hal iş näme? Şu aýtýan grup bolan bar, bir-birine gapma-garşy. Olar bir-birine ada öz arasynda sögüşýänler bar ýa-da garşy çykýanlar bar. Meni şoňa goşulan bor. Maňa şu zatlar gerekkä. Sebäbi bar, şolaň içinde meň hiç bir duşmançylygym hem ýok. Ýok, men gujaklap ölüp batýanym hem ýok. Düşünýäňmi? Diriliş, diriliş türkmen hakkında näme diýýäň onda? Diriliş türkmen hem sen sen ýeke ýeke tapanja da, o da sen ýaly ýeke özi hereket edýär. Oýun, oň bilen partnýor partnýor bolsaň näme? Mysal üçin, Mesele yok. Eger ertel diýleriş bilen habarlaşyp efir etmeli bolsa efir eder. Eger Dursultan olsa efir eder, Nury, Talip tapawudy yok. DVT.
dogry, dogry. Sen bir mylatlary etmeň. Haçandan bäri şul işleri edýäň agam?

Hawa, hawa.
Dört ýylyň içinde iýminini edil özüň hakynda soraýanda sen sen sözüň üçin näme üýtgedi dört ýylyň içinde? Dört ýylla käkeläp gelýäň, näme üýtgedi? Dört ýylyň içinde. Hiç adam Ýeke jogap aýt. üýtgemedi.
Hiç adam üýtgemedi halyş. Hiç adam üýtgemedi. Ýene näçe wagtdan üýtgär öýdýän şu zatlar? Men men pikir etýän mümkin gysda adam üýtgemez. Men pikir etýän ki, wagt mümkin türkmen halkynda wapşe umyt ýok bolaýmasyn? Türkmen halkynda umyt ýok bolanyny türkmen halky günäkär men şu umydy siz berip bilmeýänligiňiz üçin şu nemeler muhalefetler ana siz günäkärmi? Şu neme aktiwistler siz günäkärmi? Şu umyt ýok halk günäkärmi? Birinji zat türkmen halky günäkär.
Birinji türkmen halky günäkär, ikinjisem aktiwistler günäkär. Sen diýýäňem lažne, pa, pa nimede, Polşada-da aktiwistler bolan diýýäň, Orsýetde-de aktiwistler bolan diýýäň, bolan. Ýöne bular eýtdi-beýtdi ha- halkynyň pikirini üýtgedip, öz tarapyna çekip, bir zatlar döredibildi ýa-da bir zatlar üýtgedibildi, dogry dälmi? Indi siz Dogry. näme üçin üýtgedip bileňzok diýjek bolýan, bäş ýylyň içinde. Ine, Stalin, mysal üçin, iki, e, Stalin diýende, Lenin bir ýylyň içinde üýtgetdi, şony näme, e,

Siz şu halkyň düşünjesini uprawlýat edýän bolsaňyz, şunça adama özüňizi diňledýän bolsaňyz, siz bu çakaçyny üýtgetmeli-ä bularyň düşünjesini. Näme üçin üýtgediňizok, mysal üçin? Ýa-da bular sizi, bular size bolan ynamyny gazanmaly.
Seret halyş, bizde ukyp ýok, düşünýäňmi?
Şo ukyp ýok diýip aýdýandan soň, Hawa, haçana çenli dowam etmeli bu ukypsyzlyk?
bilemok. Okey.
Sen menden soraýaň, menem, menem siz ýaly adam. Kim ýylaşdyr? Men şu bar islegim bar. Men saýladym. Men şu efire TikTok etmeli. Şoň üçin men şu ýere geldim. Mende ne ekspertiza bar, mende ne pul bar, ne meni golleýän adamlar bar ýanymda, düşünýäňizmi?

Ýöne wara şu wideo çykarman bes etdim. Üçünji gün wara maňa ýuristler daň etdi. Bilýän halis, türkmen türkmen ýuristler maňa daň etdi. Olar aýtýar, Magtymguly, sen bilen üç günüň içinde habarlaşyp bilmedim diýär. Onda diýmek, biz häzir Filippin hökümetine arza ýazyp sen gözlegiňe çykar diýär. Ondan men hem ertesi gün pikir etdim. Düşünýäň? Men şu ýuristler bar, ömrümde hiç haçanam görmedim. Ýöne şol adamlar meň üçin şon ýaly alada etýär. Bede men hyranam. Onda bar, eger türkmen jemgyýetimizde şon ýaly alada edip bilen adamlar bolsa mümkin, bizde umyt bar bolmamak mı?
Sen ondan sen mesela sen yolundaki oğlunun bir neşesinin tutulup gideni, bir neşesinin türmelerde çüyreni ya bir neşesinin işlerinin buluşanı Ya şoňa meňzeş gaty köp e, situasiýa bolup geçdi da e, halkyň bilýäni, bilmeýäni. Men köpüsini bilýän, halkyň bilmeýänleriniň köp zadyny hem bilýän mende. Ýakyndan gatnaşykda bolan oglanlaryň arasynda yani dostluk gatnaşygy bol, işme gatnaşygy däl. Olin köp zady eşitýän, görýän, köp zady hem bilýän, siziň özüňiz hem halka kän ýetireňizok käbir zatlary. Hakyky bolan zatlary indi öz araňyzda çözüp görýäňiz. Neme perdäň arkasy diýilýär, perdeň arkasyndaky zatlar bolýar. Ooo. Şu zatlaryň bir gün sen hem özüň öz başyňa da geljeginden howatyrlanyň, okmy?
Onuň wara wapşe şu zatlardan gorkýadym. Günde pikir etýädim. Ýöne wara Dört ýyl boldy illeşler. Ömürlik gorkup bolmaz-a. Hawa sen bir iki ýyl gorkarsyň, hawa iki üç ýyl gorkarsyň ýöne indi boldy. Gorkaram güýjem galmady. Gorkasam hem gelenek eger tutsak bolsalar tutarlar men etjek zadym ýok.
Ondan şu giden oglanlar var, şu ýüren oglanlar var, türmelerde, zatlarda ol. Sen şu işi edýän, bile edýän, eginleşsen, Ýa we ýa seniň şoňa hiç hili täsir edip bilmeýänligiň, ýa-da şu zatlary saklap, şolary ýa türmeden alyp çykyp bilmeýänligiň, ýa-da sen gitseň hem seň yzyňda-da seň üçin hiç kim ylgamajaklygy bu zatlar pikirlendirenokka hiç hili. Perez, Hany şeň aýtma. Men men geçen hepde pikir etdim, mümkin men bes etmeli diýdimi? Ýöne üç günden soň maňa türkmen ýuristleri jaň etdi. Magtymguly saňa näme boldy? Biz siz bilen eýýäm üç gün bäri habarlaşyp bilmedik. Şoň üçin biz häzir şu Filippindäki hökümete arz edýär, sen gözlegiňi çykart diýip. Ana şoň üçin Sebäp? Sebäp näme sen gözlegiňi näçe çykmaly olar? Sebäp näme? Bilemok sen aýt, näme üçin? Näme üçin meniň gözlegime çykmaly? Seň pikiriňçe.

Ha, sen goraýan, sen hak hukugyňy, ýani saňa bir zat bolsa hukuky taýdan
Hawa. On soň gara ildeşler şu wagtda bar meni haýran galdyrýanda men şu adamlary ömrümde hiç haçan görmedim, tanamogam. Men ýeke zat tanaýan näme biz jaňlaşýas. Ozan şol adamlar şu alada bildirip Magtymguly biz siz bilen habarlaşyp bilmedik häzir ine hökümede hat ýazýas we seň gözlegiňe çykýas diýip. Ozan men bolýa hemme zat gül ýaly hiç ile alada goýmaň zat diýip özüm yzyma jaň etdim gana.
Aha, bah. Dogry.
Onsoň men pikir etýän halyş, eger bar, bizde şolar ýaly illeşler bar bolsa, mümkin bizde umyt bardyr. Bilemok, mümkin bolup biler. Bolýa.
Ýene bir soragda, seni şu ýola iten zat näme? Saňa haksyzlyk edildimi ýa seň eneň-ataňa bir zat diýildimi ýa seň dogan-garyndaşyňa bir zat diýildimi ki, näme üçin sen şu ýola düşdüň? Sebäbi näme şu? Maksady näme? Sen düşmegiň maksady? Seret.
Men öň bara, men şu Hytaýda okadym-da. Hawa.
Hytaýda okan ýerim biziň demir gaz Koreýa ýakyn.
Hawa. Ondan
Halis, häzir sen şu demir gaz Koreýanyň ýagdaýyny görseň-de, men pikir etdim. Eger geljekde Türkmenistan şu ýagdaýa düşäýse, Men näme ederin? Ine şu wagt men daşary ýurtda. Meň gürlemäne mümkinçiligim bar. Onda meň mümkinçiligim barka men gürlemeli. Düşünýäňmi? Şoň üçin hiç hili sebäp ýok. Özüm pikir etdim, internetde gördüm, ondan soň netije çykardym. Orta açyk gürlemek. Kimleň wideosyny ýa-da kimleň nemesini görüp şu ýola düşdüň? Kimleň sen kimler seň beýniňi üýtgedip şu ýola düşmegiňe sebäp bolanlar barmy? Mysal Myrat Kurbanow diýdi, Azat Haýytbaýew diýdi, şoňa meňzeş. Kimleň videosyny görüp düşün? Sebäpsiz düşmersiň, görmeseň, bilmeseň, dogry dämi? Samouçka bolmarsyň ha. Yo.
Seret men başlansa aprelde bolan tupan ho. Şo hem hemmämiz bilelikde, düşünýän. Türkiýede şo Ýadyňa düşýär aprelde Türkmenistanda Lebapda bolan tupan ýadyňa düşýär halis. Bilýän, bilýän, Mary bile Lebapda boldy.

Men pikir men indi her kim pikirini aýtmagyna haky bar-a dogrudan sen aýtýaň, meňem aýtma hakym bar, dogry dälmi? Söýgem bok, edem bok. Meň pikirimçe şu wagt ýol ýakyn kaşyň ýaly edip bir çykyşlyk etde. Meň pikirimçe bu ýoldan dön. Sebäbi sen ýeke özüň hiç adam başarmaýaň. Sen ertir bir gün içerik girende-de seni hiç kim çykarmaýar şo taýdan. I ötünç soraýan sen hapa döwün sen gramatny alyp barýan düşünýäňmi ötünç soraýan şey ýalňyş ýola düşüpdim meni bagyşlan diýýän şu adam ýaşap o neme mugallym diýýä zat diýýä ýaşap berler türkmenistanyň içinde bolmasa şolar prezidentiň ejesine zada söwen adamlar düşünýäňmi hiç zat diýip neme edenok şonuň üçin meň maslahatym ha şol dost özüňem maryň oglan jon
Bilýärmiň Halyş, geçen ýylda şu oppozisiýanyň içinden aslynda maňa jaň etdiler. Ozaň aýtdy, Magtymguly, eger sen Türkmenistana dolanjak bolsaň, bizde adam bar diýip. Ozaň şo jaňdan soňda men şol adam bilen gürleşmän bes etdim ömürlik. Bolmasa men şol adam bilen 3-4 ýyl bäri gürleşip gelýärdim günde diýen ýaly. Ana meň jogabym. Men şu ýerde galýan, eger ölýän bolsam öläýen tapawut ýok. Men öz ýolumy saýladym. Hiç ýere näme başga ýol ýok, başga ýol ýok. Demirgazyk Koreýada ömrüm ýaşajakka, iň bolsa öläýerim. Eger Demirgazyk Koreýada ýaşamak bize saýlaw bolsa, iň bolsa öläýerim diýilişdi. Demirgazyk Koreýanyň alyp barýan syýasatyny edip sen öz tarapyňdan seretseň ýalňyşdyr ýöne Bilemok, dogry syýahat mı kadýan şolam kom, näme üçin diýseň, näme üçin diýseň, indi näme üçin sora da. Ne Türkmenistan seret, näme de, näme de bolsa seret, seni bir zat aýtjak. Näme de bolsa açyk ha dogry dämi de şoňa Türk demir gazy Koreýa görä ha. Onuň göreňok mu ýurduň içindäki, bolýa öz erkine. Öz erkine goýberen halky göreňok mu? Ýarsy künti. Indi küntüçlik edýäni haýsy? Ogurşyk Guluk edýäni haýsy? Dogry dämi? Halkyň içinde bozuklyk çykýa. Şolar aman Demirgazyk Koreýa gowy kontrolda saklasaň, belki halkdanam şonýa zat çykmaz. Düşünýäňmi? Kontrol güýçlendirseň.
Ýok, ýok, ylalaşamok. Sebäbi bar. Ile nazarken öz ile nazarken, mysal üçin, Aha.
Men Pekinde ýaşamda da Demirgazyk Koreýada adamlar bar ha. Gaçýarlar ýurtdan, granisdan. Şu Günorta Koreýa geçmek üçin deňizde ýüzüp gaçýanlar ama pikir ediň o. Nähili dereje adamlar şu indi deňize gönüp bökýä, ondan şoň üsti bilen ýüzüp Günorta Koreýa bar ya. Bir pikir ediň ha ýagdaý.
Dogrudyr dost.
Şoň üçin lalaşymok hawa türkmen halkynda mesele bolup biler demokratiýada azatlykda mesele bolup biler eger mesele bar bolsa bular gelin orta çykalyň-da şu meseläni çözeliň ýöne o meseläni bar gömüp ýatanyň bile bir çözgüt däl-ä ol düşündim

Aý bolýa, hemme zat gül ýaly bor nesip bolsa. Ýaşajy oglan ekeni eýe Magtymguly. Ýakma özüňi dogsan, jijigim, injigim. Ýakma özüňi.
Ýo, ýakar ýaly, ýakar ýaly zat ýok garyndaş. Ýakar ýaly zat ýok, sen hakykatda mysal üçin häzir bu konstitusiýa garşy zat edeňok, ýöne hakykatlary elmydama näme geçirilenok, amala aşyrlanok, düşünýäňmi? Şony aýtjak bolýan.
Soň şoň üçin hem bizde ýüz bar. Şoň üçin hem ine Filippinler günde habarlaşan ingilisimiz bar. Ýewropada türkmen illeşlerimiz bar. Düşündim.
Ali sen näşe gelen Türkmenistana diýen. Arada, Men arada bar. men, men başga sebäplerden dolayy gelemem. Men prezident o politika ol zatda men temam başga. Siz düşünmersiňiz men temama aşaky dostlar. Düşündirsem hem düşünmersiňiz. Halis, arada men Orsetdäki bir blogerimiz bilen habarlaşdym. Onsoň men oňa aýtýan, eger Türkmenistanda saňa azar berýän bolsa, arkaýyn geliň, Filippine geliň, bolmasa Malaziýa baryň ýa-da başga ýurda baryň, bizde ýurist bar, hemme zat kömek edilýär. Dokument düzetmeli, iş tapmaly, dogrumy? Siziň keýsiňizi ýasamaly, iň esasy zat keýs taýýarlamak. Nädip suwda barmaly?
Düşündim. Aý onda näme diýen, dogrum bolsa, ýalňyşam bolsa edýän işinde üstünlik Magtymguly. Janyň sag bolsun dostjan, ýöräýin men ýuwaşlyk bilen. Awa sag bol. Sag bol. Saglyk. Sag bol. Efire gelen üçin sag bol. Geljekde goşul näme diýýäň? Sag bol. Saňa manjam atym bir. Takip edýändim feýk sahypamdan. Any görelim näme edýäňiz, näme edýäňiz. Yzarlajak hemmäňizi. Dawai dostlar. Aha.
Ýöne ýeris diýip duraýyr. Şo ýörişleri edýän onda kömek edeniň saňa. Kime garşy kömek etmeli karol? Kim kim kowalaýar? Kowalaýan adam mam bizi. Sen bir adam tapmaly, bir adam tutmaly bolsa saňa kanun esas gerekdir ha, düşünýän sen kagyz zady görkezmesiň ha. Ay böyle. Arasına suw çay çay dost ya. Hava suw içmeli iyileşe gürlep gürlep yağladım benim. Ha. Sen tutulýaň bahym diýýär. Bolýa, karol, eger tutulmakda maňlaýymda bar, tutulmak bolsa bolýa. Etjek zadym ýok. Sen näme diýýäň, biziň politikamyza sen goşulmaga hakyň barmy? Men, Wersaçe, men Türkmenistanyň raýaty dälmi? Düşünýäňizmi? Men opşy bolýan, siziň syýasatyňyza goşulmalyda bolsa syýasatyňyza goşulmaýarys. Gel jemgyýet hakynda gürrüň edeli. Gel Türkiýedäki migrantlar hakynda gürrüň edeli. Gel şu Eýranyň Türkmenistana garşy etýän howpy hakynda, Eýran urşy hakynda gürrüň edeli dogrymy? Hiç zat bikanun zat edemizok ýöne habar

Çykyp bilmedim-de. Bir adam bir bu zatlar çykamyzam ýok. Men aýtdym, ahyr şi bilen şul ýaňky bir ol ýaňky aýal kişdimi ýa erkek kişdimi? Sesi aýala meňzeýärdi. Doganymyz ýaňky doganymyzda. Döw aýtdym bir çykaýyn diýip çykdym-da. Ýagşy boldy görüşdik mana mana gidip-de. Magtymjan.
Bolýar, sag bol. Yo inşallah bu zatlar kämbe bolmaklyk bir hiç zatlar bar. Şu zadyň yzyna düşüberseň hemme zat ýöreňdäki ýer Huda berer-ä. Bilýärsiň,

Sabr etseňizler, näme diýseňizler Allah berer, düşünýärsiňmi? Siz bizler e, türkmen, türk iman diýilýär. Bizler awaldan ahir şinçal e, musulman bir meňenekde. Bir türk bilim ama biraz bilen türk näme bahşet, bir bahşet men gürlesemde. Ama bir e, köp ýerde Türkmenistany melamat etýärler. Düşünýärsiňmi? Melam hem melamat etýän, alyp barýan düzgün hemmesi melamatdyr-da. Ýöne Garaby tüýs dogry, mundan awal men 90 näçede azat boldy. Orsýetden aldy. Ol 2006-da ata şu gün hem men e, bir eşidip otydym şu gurban ýanon gelini. Soň el ogul geleni hemmesi gel bir beter bolup gitdi. E, Barmak bolan ýok dalada. Awalky wagtda ýene bir 300 müň adam bar ýok. Indi bana muň wagtynda daşardyň pasporty bolsaň barmak ýaman gadagan ha. Näme ol? Ol merdim aýa çykýar. Näme Türkmenistana baryp bilen ýok. Her ýere baryp bilýärsen, dünýäniň haýsy bir ýere bolsa pasport bilen, wiza bilen gidip berýär. Kimeňki bir galat etse, bir jenaýat iş edip tutup bermeli. E sen et etme hemmäni çyrakyň bir gözde görýärä. Ana çyraky men hem karşylygyňyz bar bilen biz bakşy benim türkmenligimi çyn aýtýarsöz-ä da. Şuny bir zat ýagşy bolsa, gowy bolsa, Şoň ýanyklar inşallah. Şoň üçin ne bir diňe aýtjak bolanym, hiç gaýgyrma, Allah eger janyňy hiç kim alyp bilmez. Eger aljak bolsa bolsa ol ol bir alaýda, ol onsam gider, munsam gider, bu sebäp hemme kim gitmeli. Ama bir bir ýanakda bir bir nahar iýip, iýip, içip ötüp gitmeli däl. Bir zat şoň zat garşylyk çykmaly däl. Ýeke senden Millionerçe türkmenler gyýnap bilen türkmenler köpä düşünýärsiňiz. Gaty öz habarymyz bardy. Ýaman bir a bolmasa bir azjyk näne gardy bir näçe million bolsa näme eder adam. Özüň Hytaýda bolduň diýdiň. Bir Hytaýda bir 5-6 million bir hil zabytlarda bir hil kompaniýalarda 5-6 million adam çalyşýar, işleýär. A bir döwlet bolup şoňa jogap aýdyp bilmejek bolsa, Dursun. Oň üçin şonuň üçin şu başy degişdirmeli bolýaram. Oňam näme mujadele etmeli. Inşallah sabr bilen, inşallah türkmeniň ýene ýene köp däl inşallah. Sabr etseňizler bolar inşallah. Akdyň adyň wagty eken. Menem ana e, hanmat diýseň bolýardy. Hanmat bolýar inşallah. Köp wagtyňam almaýna. Kelläň agyrtmaýna. Ama başga dostlar, başga adamlar garasy oturan adamlar köpdür. Hani bir iki adam ne ettim inşallah. bir şu nänaňa şu üzüp alma hulas aýdyp berin. Ýaňky dogry dogry. Ol sen näme üçin Türkmenistana geldip barsaň bu hökümetiň wagtynda hiç nima ondan ýok. Bir daýus bir hökümet baş bilende. Başdaky bir daýus aýdyp berin. Korkup bir din Allahdan bolmaly. Düşünýärsiňmi? Soň her kim bir gala desse, bir jenaýat etse, ol alady her ýerde, hiç ýerde goýulmaýar. Lekin bu Türkmenistandaky alyp barýan syýasaty hiç kim şol dünýäniň 8 milliard ýaly insan bar. Şonuň bir e, bir e, şon ýany ýaşaýan gaty bir az insan bar hada. Mesela bir köp bolsa 100 million, 200 million diýen. Galanda hemme demokratiýa köp azatlyk içinde ýaşar.

bolmasa bir jandan doýan gaty erbet işler bolar hala. Şuny özüm badan şol Maktuljan. Bolýar sag bolsaň bolýar ha. Wagtyň almaýna. Ama käpeli diňläp duran inşallah. Bolýar sag bol Halmyrat aga.
Geljekde görüşýänçek. Bolýar inşallah sag bol sag bol inşallah.
Saglyk görüşelim.